Aku kada tapi baik pang abahnya anu ai. Hai la ilaha ilallah hai. Kanapa? Lakiku ni nah, tohalo sapupu diikam tu inda kada kakaruan wahini anak ditinggalakan. La ilaha ilallah hai. Nah, kukuciak anakku si Hadran. Ih, kanapa gang abahnya Hadran? Bakisah wan aku bakisah kanapa? Aku niki lakiku ni nah si sapupu ikam si abahnya Hadran tu nah kada sin bulikan. Handaiku kalo Eh eh, bulik kanapa? Kanapa kada bulik kanapa? Kada tahu ha kamana inya nih, sangkut ka warung ja benda inya. Bini pulang ja lah sudah. Babini pulang. Aku nih handak bakisah kanapa ikam kaya tulakan, jujurnya. Aku nih sabanarnya ada hati wan ikam nih, ikam nih, ikam nih, ikam nih. Tampul umanya kadada. Berarti ulun nih palakor lah, lakor lah, lakor lah, ulun. Kada palakor. Ikam tu pencinta pencinta dia tiko tapi ulun tatap masih status laki bini urang kada papa biar bini urang aku mahir manikung alahan pada usi. Harat pada ipuan, kalo ipuan ikam. Berarti pian kada bebinian saikung haja lah nang pian rayu. Kada jua pang, aku hanya lawan ikam haja nang kaya itu, amun lawan nang lain aku ah parcaya kada kada ikam bebinian bungasnya nang kaya bidadari ku tulak, talinganya kadada, talinganya kadada. Tutulian. Tutulian lah. Heeh. Kada katuju aku amun kaya ikam ni seksi eh seksi seksi. Ulun asa kada parcaya lawan pian ni. Amun kada parcaya nah balah dadaku mbahnya jahit akan pulang. Kadada buktinya ulun kada parcaya lawan pian. Ku nyanyi akan lagu kah gasan ikam. Boleh lagu apa? Pian bisa lah bagitar. Kada bisa surang ni lalaki satangah jua. Saon lah orang saon. Handak lagu nang apa lagu nang dangdut haja soalnya aku ni te aku aku mahir anu apa lagu dangdut.

Jadi jaku amun handak ba ba ba apa ba masuk surga, ijin akan aku babini dua, macam itu tuh. Ulun mah sakada purun mun ba ba madu nih asa kada kawa ulun. Kada papa, ikam barapa ga manakan anggaran? Anggaran apa kaya baanggar parumah pahumaan nah. Jujuran maksudnya. Oh jujuran. Ih ih, biar haja banyak dan jangan dipikir akan. Ulun nih masih status laki urang. Tuh kepa lah. Amun is. Laki urang ni bini urang. Bini urang. Isuk kayapa munnya banyak hadrian ikam caraiakan. Kamana aurangnya kada sin bulikan kadada tatamu kamana ulun maunjuk urat surat ur surat carainya. Bisa wadah nang si galuh nang anu tu pang di warung jablay jalan tol situ. Jalan tol situ lah. Iih an mun handak kita garebak leh. Aku nih aku nih handak bakisah. Wan handak dikisah akan. Ni pang nah, kaya apa anu betakun dahulu habar nang si abah pian utuh kapok, pian utuh kapok. Ai utuh kapok kah, parak sudah meninggal. Nah apa tuha istilah lala udah lih katuhaan. Istilah katuhaan lawan jua kawa banyakan bini. Iyalah.

Sah lawan pian abah abahnya utuh hai. Kisahakan kaluh kaluh kesah ikam kanapa apa garang apa garang. Duit kada ada tapi lagi memberi diako. Nah leh. Napa lagi bulik ka rumah jerang paling bulik tu minta tapasakan cawat nang babuhi mah ai lah ai lah ai lah abahnya utuh hai. Banget jadi aku nih dimapa lagi lawan mahadapi lakiku nih. Amun kaitu caranya baik kita ka dukun haja dah. Ada terkenal di kampung situ, di kampung kita sini nah, kampung sini nah. Dukun Isal. Harat urangnya. Bah, amun kada kisah ai, santet sarbu sarbu macam kawa dibulikakannya. Han, bujangnya ja nang kawa dibulikakan. Ai pabila kita abahnya Utoh, pabila kita ka situ, mun bujang kada kaluinya, tagal bujang kada dibulikakan, malah ampungku ni. Barapat haja hudah, lawas kada di gelagai abahnya. Amun kaya itu, mamalam isuk ai lah. Soalnya kita perlu manyiapakan parsaratannya. Nang satatahuku, parsaratannya ni lah, kapala haruan dibawa lima ikung leh, kapala haruan. Imbah nintu, katiak kambing, bulu mariaban, lawan apa namanya ngitu gigi ular, di disampukakan lawan kain kapan parawan. Han. Ikam ada lah nang kaya itu, amun kadada, eh baik kita cari ai dulu kaya itu nah, di di di apa jua dilangkapi dulu persaratannya kaya itu nah, kena ada ai biaya administrasinya, gampang haja, nya di sana kena ada ba anu ba bakartu bakartu apa jua nang tu bakartu hah kartu tunggu kaya itu nah. Uma ali kebabanyakan persaratannya nangapa ngapa, dimana aku mencari nang tangali tu nang kain kapan parawan. Aku nih pang parawan aje masih tapi jende banar ya lawas kada disantuni laki. Jadi dimana kita mancari nang tali kapan parawan nitu te kababanyakan pasaratan taring ular dimana mancari ular mun ular dalam silawar banyak abahnya utuh ai he nimapa alih dimana kita mancari nang sagigal macam nitu aja amunnya maintai tu bubujuran nah dukun. atau palsu am kebanyakan nang meintai duit ngitu lain dukun lain dukun lain dukun lain dukun. Nah, gasan lalakian-lalakian beritaan lah, didangari lah, jangan pokoknya jangan manuruti lalakian nang tadi nang sudah kami peragakan tadi, kada baik dijaga bujur-bujur bini, kasian bini, amun handak bini apa nih bini bungas tukarakan pupur. Kincu mas kaga lawan apa namanya Alinia di eh di otosi bini di di, di modeli bini wah ini kecantikan kada pakai BPJS hang babinian daretaan kalo kada hendak laki itu kalain bujur bujur bedandan gasan laki ni gerambis nang apa ngapa di rumah apa segelean kada bungas apa segelean lalaki ni asal luang haja nang apa ah wajar haja pang aku ni janda tapi aku sakali haja di.